Үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр! Бүгүн мин эһиэхэ саха төрүт аһын күөччэҕи оҥоруу туһунан кыратык кэпсиэм. Биһиги бэйэбит дьиэ кэргэммитэ куруутун сарсыарда аайы оҕо эрдэхпититтэн сиирэтибит. Учуонаттар этэллэринэн, Саха сирин дьоно уонна Европа, Америка дьоно организмнара, ис органнара тустуута. Ол иһин аһылыктарын эмиэ тустуһунан ылыналлар эбит. Биһиги сахалар тыйыс усулуобуйаларын дьон туспа аһылыктаах буоламмыт төрүт аспытын сиэтэхпитинэ, аһатахпытына доруобай буолуохпут. Билигин да күччэҕи оҥорууга олохтоох сүөгэйбит наада, арыый да сүрүн соҕус болун наада. Антамын тупсаран, отон эбэттэр хара хаптаҕас, эбэтэр кыһыл хаптаҕас кототурун наада. Кыһыл хаптаҕаска обычно сүөгэй түргэнник хойдуулар, хара хаптаҕаска наһаа үчүгэйдик хойдулар. Уоннартан минньитэ анаарыттан оҕолору албыннаан диэбит курдук кыратык саахар кутан биэриэххэ сөп. Үрүҥ ас эгэлгэтэ элбэх. Эһиллэҕэр кымыс, быырпах, иэдьэгэй, күөрчэх, быырпах дии.

Эбисэ итиэннэ таатыттан оонньоон киирдэхпэ илииҥитин атаххытын суунан уонна суораххытын сиэн баран утуйуй диэн этээччилэр. Дьэ ити курдук сүөгэйбитин ылабыт, иһиппитин көрөммүт, күөччэх дагдайа, дагда диэн сорох сиргэ ааттыыллар диэн, онон ону көрөммүт кутабыт уонна күөччэхпитин Сүөгэйбит үөһэ өттүнэн бурдук утуйабыт, сэниэлээх соҕустук. Оччоҕуна дьэ хойдор. Аллараны ыттахтарына манна улаханнык хойдубат, түргэнник хойдубат. Дьэ бурдук ытыйабыт. Бу таһынан эрэ дьаахайдаахым. Аа, үөһэ өттүнэн, оттон конечно маннык гыннахына ыһылла, онтон син тугун күөрчэҕин эмиэ

Дьэ, уонна хара хаптаҕас наһаа түргэнник хойуннаран этэ. Барыйыаны туһаныаххына аныһыйаҕа. Биирдэ куораттан ыалдьыттар кэллилэр, биир дьөлбүө саастаах кыыс оҕолоохтор. Ол кыыстар да хаппыыстаата, «Ай, то хочу, не, это хочу» диэн Онтон көкүрчэх оҥоро ситиэтин я хочу диэбитэ, онтон өлүөрбут оҥоролор билин диэбитин. Онон обычно буду көлчөхпүн оҥороммун кыратык саахардаан баран сиэттим. Кыыһым иккис да баапка көрдөөтө. Итинти курдук оҕолорго кыра дьахтарыттан үрү аатыахха наада дии саныыбын уонна туох генетиэх туммаҕарабыт. Биһиги төрүт аспыт Төрүт иһиппитигэр төрүт атыкпытынан оҥорорбут минньигэс эбит. Ону баллаана мин биир Москваларар түөдэр бэйэтэ эппитэ. Кини манна кэлии гына сииргэ лам кэнэ тише барааччы уонна кинилэр миксеринэн ытыйанар эбитэ. Ону бу күөччэҕинэн ытыйбытын быдан минньигэс буолар эбит диэн эппитэ. Онон убаастабыллаах төрөппүттэр, көрөөччүлэр оҕолоргутун бэйэбит төрүт ааспытынан аһата үөрэтин.

Уонна оҕолоргутун, ыччаттаргытын маннык аһынан аһатыҥ, минньигэстик аһаан.